Fy eglwys. Lleol? Leol? Um, fi wni am ddehariadu o flan llaw, mae'n tregliadau i yn terrible. Fel chi eisiau rhywun mynd i edrych ymlaen i dros y misoedd i ddod. Plant yn mwynhau fyna yn sledjo, fi'n rysgo mynd lawr. y grisiau fan hyn, public footpath. So, mae'r taith yma yn taith arferol fi, really, i prynu cherry coke. Felly, gobeithio bydd y siop yn agor. Da ni'n neud, uh, o'n i'n neud tygau stress efo bwrw eira. Hoffwn i ddim yr un at all. Ond yy ie. Scar? Joe Newton beryglus yn gyrru fyn 'yn. Fi'n credu fi'n gwybod beth yw'r un rheswm pam pobol ddim yn gwylio Shrek. Tip it. Tip it. A rhaglenni fel 'na. Yr unig raglen i ddal Sbel FM rydw yw Teulu, Y Pris, Caerdydd a pan oedd Cân Passionata yna o'n i'n gwylio o'n i'n joio Cân Passionata gyda Sian Cothi. Sian Cothi o ie. Oedd hi'n awesome chware teg. Ma' 'da fi yym ma' 'da fi cân lle ma' Sian Cothi'n canu gyda Bryn Terfel. What a song I believe prynych e. Cân yym ysgol fi fan 'na. Wel, y theatr yna, sgen i enw i. Mae'n sort of fel campus cymuned, rhyw fath o gydloes. So, yn yr eira, a gan fod e'n dydd Sadwrn, mae'r eira yma ddim yn neud dim byd i'r ysgol. Da fi dim yn ysgol, ta beth. So fi'n gobeithio, anyway, am eira dydd Llun. Does dim ysgol 'da fi. Wehei! Ond sai'n meddwl 'ny. O'n i'n yy Glan Llyn ddoe so sdim ffordd 'da fi gwybod faint mor gryf yw e. Ond nôl ffrindie fi odd yn odd lan i fyn 'yn. Swyddfa bost Change Village post office. Hwnna. Dylwn neud post office yn Gymraeg. Protestio. Cymdeithas yr iaith! Na fi'n yy fi'n hollol yn erbyn yy extremists fel 'na. Fi'n addo erbyn yy vlog nesa neu'r Fideo Hyle Billtir nesaf. Hei? Hei? Chi'n gwybod beth yna? Hyle Blue, Ale Dilltid, Hyle Brilltid. Diolch fawr, diolch fawr. Uh, fi'n addo bydd mwy o, o rhywbeth o batrwm a mwy o jokes. Mynd i ddod mas o'r holl fideo. A mae'r ceir yn cadw sŵn iddyn nhw. So, o'n i'n sôn am mas rec. Os chi moyn ban fi, Siapwch lan. Sortwch pethe mas. Cwpl o bethe comedi. Cwpl o bethe sydd ddim mor arty-farty. Cadwch pethe fel glad beirdd. Good job, good job actually, ond... Fel, dewch ar bethe mwy... Light-hearted yw'r gair sy'n dod mewn i pen fi. Dewch i mwy o pethe fel 'na, t'be'? Wel, anyway, yn sôn am Esbyrec, nes i gofyn Meiren Rees a John Ogwen i gofyn chi cwestiwn o'n i ddim yn gofyn chi'n hunan. Felly, dyma nhw'n gofyn chi'r cwestiwn. Take it away, John Ogwen a Meiren Rees. Ydych chi'n gwylio fideos o le filltir? Ho!
Ho'r eira 'ma!

Ia, yym... Nes i... Do, yym... Nes i slip ar y llawr. Fi'n meddwl nes i... Brifo fy hunan bach. Ond yy... Wel, bwlch penol chwith fi sy'n brifo. So, na i... Uh, a soldier on, o'n i'n dweud. O, oh, yn gysau'r blydi eir yma. O, oh, yn gysau e. Welech chi, boys. Ta-da.
Welech chi, boys. Ta. Ydych chi'n gwylio fideos Aled Ishti?